Исемнәрегез, фамилиягезне безгә бирегез. Шәкертләр бәйрәме. Әйтегез әле, исемнәрегез ничек? Зәлинә.
Лилия. Хөрмәтле дуслар, мин Чувашстанда, Шагардан авылында. Монда шәкертләр бәйрәме уза. 1960 елның 5 январьда Сәриле авылында туа. Менә Чувашстан егетләре, кызлары. Карагыз әле, моның хәтле балаларны әле күргәнем юк иде. Сәлмәсез, әссәләмә галәйкүм, егетләр. Сез кайсы авылдан? Шыгырдан егетләре мене. Шәкертләр бәйрәме турында сөйләгез әле. 20 ел буе.
Бик кызык бәйрәм. Бик тә кызык бәйрәм. Традиционный Елда үтә. Бу 20-нче шәкерт бәйрәме була. Шулаймы? Сез шәкертләрме? Бигрәк матур синең бу халат дип аталамы, нәрсә дип аталама? Чапан. Чапан. Элек татар шәкертләре шундый матур костюмнарда йөргәннәр. Әйтсә хәбәр мәчете.
Иске Шөгердән мәчетенең. Бу искесе.
Әйтсә хәбәр мәчете. Бу сымыны без атарда табабыз.

Сөйләгез әле бераз шәкертләр бәйрәме турында. Мин беренче тапкыр бу бәйрәмдә. Шәкертләр бәйрәме быел инде 20-нче тапкыр үткәрелеп килә. Менә шушы Чувашстан республикасы буенча һәм чит менә безнең менә Пензадан да килделәр. Башкортстан якларыннан да. Һәм балаларга менә курслар үткәннән соң Итог ясалып, гомумән бала үзләренең чыгышларын күрсәтеп, алар үзләренең инде сәләтләре бар, шуны күрсәтәләр, укыганнарын, менә бер ай дәвамында курсларда укыганнарын шушында күрсәтәләр һәм ярышалар, шулай итеп урыннар билгеләнә. Без өйлә вакытына килеп җиттек. Менә 12 тулды һәм

Үзебезнекеләр. Шулай. Әй, рәхмәт инде, рәхмәт. Сез кем буласыз сезгә? Гел генә булам озын плавалынан. Шулаймы? Э, бу бәйрәмгә кем белән килдегез? Бу бәйрәмдә минем балаларым катнаша, кызым Айшә һәм Мөхәммәт улым. Менә намаз укыйлар. Хатын кызлар бүлмәсе. Ярактан гына күрсәтәм инде. Менә минем юлдашларым. Таныштырып йөрисез, әйме? Мәчеткә алар алып килде. Менә матур. Шамайлар. Менә монда иратлар. Иратлар намаз укый. Ярактан гына күрсәтәм.

Шыгырдан авылы күренешен күрәсез. Мәчеттән чыктык. Без хәзер кая киләбез, кызлар? Без ат чабышы карарга килдек. Менә шәкертләр э, бәйрәме хөрмәтенә Шыгырданда ат чабышлары ярышы уздырыла. Егетләр әйтегез әле, кем өчен җан атасыз? Кайсы ат өчен? Пампик, Фәнил абый, икенче урын. Менә, икенчедә барабыз. Фәнил абый Шыгырданнанмы?
Да.
Ә сез тоже Шыгырданнанмы? Да, апа, да. Мин дә Шыгырданнар өчен җан атам. Пампи өчен. Күрсәтерсез миңа кайсысы Пампи? Менә килә. Пампи беренче урында килмиме?

Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Менә Шыгырданда шәкертләр бәйрәм уңайыннан от ярышлары уза. Бу быел беренче тапкыр гына узамы? 20-нче. От ярышы карарга килгән тамашачыларны күрәсез.

Шәкертләр бәйрәменә җыелган халыкны күрәсез. Сабан туйлары бер читтә торсын.

Хәзер инде бу республика күләм генә түгел, башка төбәкләрдән дә киләләр. Без инде үзебезнең халыкыбыз исеменнән чын күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез Диния нәзарәткә, Мансур хәзрәт сезгә. Шушы 3 июльдән алып 29 июльгә хәтле безнең балаларыбыз белән эшләгән остазларыбызга, имамнарыбызга шул хәтле көч куеп, балаларыбызны Дини тәрбия бирәләр, рухи байлык өйрәтәләр, татар телебезне өйрәтәләр, безнең балаларыбыз белән эшлиләр.
Шыгырданда яшәүче апалар белән танышып китик әле, кемнәр буласыз? Мин Рафика Балманова Илья Туловна булам, 9 мәчет мәхәлләсенең икенчесе булам. Ә сез?
Исемегез? Авыл кешесе. Авыл кешесе исемегез? Ә сезнең исемегез? Шуның хәтле рәхәтләнеп, эссе булуга карамастан бәйрәмгә килгәнсез? Маннарга килгән.
Әмма без бәйләр җырлыйлар.
Ничә оныгыгыз бар? Ничә оныгыгыз бар? Ничә? Ә сез кемнәр белән килдегез?

Багаутдинова Әминә ханым һәм Рәис хәзрәт җитәкчелегендә укылган шәкертләр Тукау Тукай авылы мәхәлләсеннән рәхим
Хөрмәтле туганнар, бүләкләрне рәхим итеп алыгыз. Котлы булсын. Афәрин. Машалла. Беренче урынны кем алды? Тыңлыйбыз внимание. Өч сәхабә мәчете җегетләре һәм кызлары, алып баручылар Салават, Алим, Исламия һәм Зәйнәб апалары.
Аннары мичтән сорыйм. Давай.

Син туганың Ильяс, Ильяс хәзрәт Шыгырданнан Рәхмәт. Безнең Альбир хәзрәтнең Шыгырданнан, ой, Чувашиядәге урынбасары буламы? Бөтен 40 мәхәлләдән дә, 45 мәхәлләдән дә Чувашиядән балалар килделәр. Алар инде һәрберсе команда итеп әзерләнделәр и э, менә бу нидә инде чыгыш ясадылар. Монда Башкортстаннан да, Пенза өлкәсеннән дә килгән дип әйттеләр. Әйе, Пензадан киләләр, э, Башкиридан, Саратовтан, төрле төбәкләрдән безнең тәҗрибәне өйрәнергә балалар белән бергә киләләр. Менә хәтта инде Башкиридан 30 кеше килде, зур делегация Пензадан килделәр, һәм дә башка регионнардан да шулай, Ульян өлкәсеннән,

Монда нинди ярыш, егетләр? Кемнәр монда? Балалармы? Балалар. Ә велосипедларны кайдан алдыгыз? Сезләрнеке.
Менә хәзер вело ярыш. Әгәр дә җиңсәләр, беренче урынга велосипед. Ничә яшьтәге балалар катнаша? Сигездә.
Сигездә. Сигез унбер.
Менә и, малайлар килә. Ой, молодец.
Ани азады!
Арыганнар инде. Тезләрен тотканнар. Нинди генә уеннар уйлап тапмагансыз, Мансур хәзрәт. Шуны хәле оештыру югары дәрәҗәдә.
Аллага шөкер, бу өлештә быелгысы елда инде менә безгә хәтле дә әте бозылгандыр. Чувашия диния назараты каршысындагы булган мәхәлләләрдә 20 ел элек балаларга мәчет каршысында лагерь оештыру башланып китте Тукай авылында. Һәм бүгенгесе көндә барлык мәхәлләләрдә дә бу тәҗрибә дәвам итә һәм алар Мәдрәсә Гөлестан тарафыннан утвержденный программа белән җәйге дини курсларны узалар да һәм команда буларак нәтиҗә гыйлем ярышлары бүгенгесе көндә менә шушы шәкертләр бәйрәмендә сынала һәм алар өчен дини сораулардан тыш төрле уеннар булсын көрәш сөлгедә көрәшү булсын балалар өчен велогонкалар һәм Керәштәге булган особенностны гына әтеп килтәсем килә. Без э, сабан туй батыры иттереп, иң кечкенә веслы 20 килолы җигеткә тәкәне бирәбез. Чөнки башка э, сабан туйларда абсолют батырга зур веслыга бирелсә, ә без моны балаларыбыз, чтобы да керәшкә яшьтән үк омтылышы булсын дип, аларны менә шундый бер э, яңы подход диеп әйтик үзебезнең яктан. Шуның өчен алар э, бик мана ымтылып э, безнең э, спортзалларда үзебезнең милли көрәш буенча да балаларның активносы бар һәм көрәшкә катнашучыларга да иман кәлимәләрен белү шарт иттереп куелган иде. Алар әлбәттә спорт белән бергә динне дә үзләштереп барулары бар. Киләсе елларда инде без бу мәсьәләне

Ничек балалар яратып катнаштымы? Балалар бик яратып катнашалар. Бүләкләр дә яхшы булгандыр. Бүләкләр дә бик әйбәтләр, яхшылар, бүләкләр дә. Менә.
Нинди рәхәт. Бәйрәм. Җиңүчеләргә бүләкләр бирәләр. Аля сине победитель дип кызыл. Перпикос керә бит әле.
Шәп-шәп бүләкләр тапшыралар. Сезнең коробка бушады ахыры. Юк, әле бушамый бит әле.
Менә почеркны күрдеңме?
Менә. Чират, балалар уеннарга чират тора.
Җүмәк вату уены һәр сабантуйның бизәге дип саныйм. Аркан тартышта ничек булды?
Аркан тартышта бик кискен, бик кызу үтте.
Малайлар, бүләкләрегез булдымы?

Э, искитәрлек энергия бик күп, темперамент. Алар шул хәтле дәртлеләр, кыюлар, уңган балалар. Шуңа күрә менә шул иман белән дәрт бергә кушылгач, зур энергия туа. Позитив энергиясе, мәрхәмәт, э, хезмәт энергиясе. Шикарный бүләкләр, дуслар. Менә бу паркта гаилә аллеясы бар икән. Шыгырдан.

Кыйгы районыннан кый, үрге кыйгыдан. Бигрәк эссе, 40 градус бардыр әйме? Бардыр.
Тирләдегез?
Әз генә бар инде.
Тирләмә, әле су куелып чыкты. Ә, шулаймы ни, мин тирләгәнсез дип торам. Ә кайда сезнең шәкертләр? Монда без менә менә берсе, менә минем улым Илгыр Киямов. Әссәләмәгәләйкүм.
Катнашасыңмы бәйрәмдә бүген? А? Уеннарда катнашасыңмы конкурсларда? Менә бәйрәмнең күрке сәүдәгәрләр балалар өчен төрле уенчыклар, товарлар саталар. Нәрсә генә юк.